Saludo, saludo, shalom. Dios así sunin Cristo nin sinabos nan. Feliz anochi, feliz tarde. Dus uh, nos ta kinan di Israel uni den Cristo, nos ta kinan palanta. Y dos tribunan di Israel ku nos ta kenan ta. Dus uh, Ahora tin otro klas, e yama yalurs. Dus e topiko ta yalurs. Pa indiká ku yalurs ta nada ku ta agrada Dios. Dus esei ta preguntá mi segun Beibel. Dus tur kos ta segun Skritura, nada di nos mes palabra. Dus ami ta wòrdu siñadó di awe ofisial Ezekiel. Dus.

pa semper. Amen. E si topico di awe ta yalurs, yalurs. Tur cos ta segun scritura. Dus, so, yalurs ta algo cu ta un spiritu malo ta bin riba bo. Dus, e no ta nada cu ta agrada Dios. Mi nos ta bai prueba tur cos segun scritura. Dus, ora wak ki e palabra yalurs significa. Den diferente tipo di yalurs. Des e ta un manera di sinti, des yalurs tambe ta algu of un rechaso entre des contra un rival, des un hende cu ah, tin exico por ehempel, des ora bo tin bo ta mire como rival. Des ah, tambe mentalmente di sospecho of di miedo of di di un rival. anto vigilancia of guardando algo dus uh, sei ta e diferente tiponan di um, jaloers no dus tambe tin un jaloers ku ta um, en principio pa yudabo um, es pa bo tin un, un jaloers pa Um, ja, wanneer den Bijbel mester indica, debe trece dilanti con um, a pone e otro uh, nacion, desa cu supuestamente um, tambe ta israelita, pero nan no tabata sa, dus nan no a wordo escogi, pues so nan tabata, nan no tabata sigui mandamento nan. Dus, tin Israel tin jes dos tribu. E prome tres nan ta Juda, Benjamin ku Levi nan ta kai bou e tribu di sur. P'esei bo tambe bo tin e sobrá nuebe nan, ku ta e tribunan des e un a tribu. Es promé e promé tres nan ta e reino di sur, anto e otro nuebe nan ta e reino di norte. Des Juda, Benjamin ku Levi ta e reino di sur. Dia ta bisa obe nan ta komende e Bijbel, so mas ti komende ta kiko bo ta bes ta lesa. Dus tin djes dos tribu, dus Jakob tin aña djes dos yu. Dus promé ke la aña yu, um, su nomber a kambia bira Israel. No, no, sorry. Dus tin e buki di uh, Génesis 32, versículo 28, bo ta mira pa kiko su nomber a kambia. El a bringa ke angel, e vense, anto e di mi no ta laga bo bai, anto asina E angel a benishe, benishoné ke nòmber Israel. Dus uh, el a lucha ku Dios i ku hende i el a vense. Dus uh, esa ta e nifikashon di nòmber. Dus e tin jes dos yu hòmber. Dus jes dos yu hòmber. Anto e promé tres nan ta Juda, Benjamin ku Levi. Dus i e sobrana nuebe nan ta forma jes dos. Awo Ora bon, den e, e reino di uh, temporada di David, rei David, e tin e reino di Israel completo. Pero ora su yu bini, el hasi sacrificio na Dios tan falso. Dat tin yen otro mujer, de Salomon. Dus era kipa ke mandamento nan, dus Dios di, no, mi ta parti e reino entre e reino sur y e reino norte. Dus Juda ku Israel, Dus ora mira ta papia di reino di sur, e ta papia di Juda. Ora mira e ta papia di reino di norte, e ta papia di Israel. Laat ons bai den boek di Romano Jesu ni sun. Romano Jesu ni sun. Dus hopi hende kere ora bebe ta papia di pagano, e ta nifica um, E otro nacionnan, e gentilnan? No, e no ta nifica esey. E ta papiando di e ot, e nuebe otro israelitanan cu no tabata sigui e mandamentonan. Entonces, ta pasobra nan awor lo yama pagano. Entonces, fe e Bijbel ta fe dilanti te cu patras. E ta papiando di israelitanan so. Pablo tambe ta un israelita. Dus, e tambe a bai bishita israelitanan so. Nos a prueba sei. Tu kon nos a prueba? Nos ta bai de buki di Romano. Romanonan, chesun versículo 1. Mi ta puntran to, acaso Dios a rechazá su pueblo? Dus, ken ta Dios su pueblo? E israelitanan. Dus, acaso Dios a rechazá su pueblo? Di ningun manera, pasobra ami tambe ta un israelita, un desendiente di Abraham, di e tribu di Benjamin. Dus e ta di e tribu di Benjamin, dus di e reino di sur. Dus manera m'a indicá awor ei. Dus, eh, dus Pablo ta un israelita. I ken e ta bai bishitá? Dus tur e trabahonan k'el a hasi ta pa bai bishitá e israelitanan den e parti di Asia Griego, dus tur e otro nacion a caminda la bay, ta caminda e sinan ta wor a wor parti. Dus, nos a bay buki di Romanan djesun versiculo djesun. Ta bisa, Mi ta puntranan to, acaso ikran Israel a trompeca asina cu nan a cay? Di ningun manera, ma dor di nan transgresion, salbacion a yega na e paganonan pa hacinan yalurs. Na kua paganonan, des manera no indiká awor ei, e reino di norte, ku ta e supuestamente injannan awe, entre otro, i e sobranan partí di kua skina di mundu, segun Iseas disun disun. Des, sintimentu di yalurs pa proboká algu bon mester a bai hiba palabra pa e reino di sur promé. Des esei e Beibel a indiká. Esei Hesus a hasi. Despues e di ku ta ku ta enserá e tres tribu di Juda, Benjamin, Levi, Juda, Benjamin ku Levi. Odor ku nan a rechasá Hesus, dus kada bia ku Hesus a bai, nan a rechasá nan a rechasá Hesus. Dus dor ku nan a rechasá Hesus mester a proboká nan ku e Reino di Norte, dus ku no tabata sigui e mandamentunan, dus asina el a provoká nan. Te bole esei, Romannan disun, versíkulo disun, Mi ta puntra nan to, Akaso Israel a trompeká asina ku nan a kai? Di ningun manera! Mandó di nan transgreshon salbashon a yega na e paganonan, pa hasi nan yalurs. Awor, si nan transgreshon ta nifiká rikesa pa mundu, y nan fayo riqueza pa e ka pa gana nan, cuantu mas nan restoracion completo. Nos aki nan e mundo ta nifica e mundo di e Israelitanan. Mes ora bay den Isaías cuarenta y cinco, versículo dieschete. So we lese na ingles pa ta tende ku e mundu ta world, world. Israel tu mundu sin fin, dus a world without end. Pero ora wak de Bijbel papiamento na ta saki ku efo. Dus a no sigui lesa. Versículo 12, Romano 11, 12. Awor si nan transgreshon ta nifiká rikesa pa mundu i nan fayo rikesa pa e paganonan, kuantu mas nan restorashon completo, ma ami ta papia cu boso cu ta pagano. Como cu mi ta apostel di e paganonan, mi ta gloria den mi ministerio. Dus esey ta e ministerio cu Pablo a bay haci, dus el a bay pa su orde ta pa lanta e reino di norte, pasobra nan tambe ta israelita, pero nan no tabata sigui e mandamentunan. Dus, pasobra um, nan no tabata word circumsida, ku tur konai. Dus, uh, dus tur konai, el nan bai sia nan um, tur kos di nobo, dus, uh, konan kunan no, no tabata sa, i tambe ku no mester hasi sacrificio di bestia mas. Paso Jesus a bin reemplasa esei. Versículo 14. ku di algun, ku di algun, des versíkulo diesiseis ta rob'e, Romanos dies un, dies tres, ma mi ta, ma mi ta papia ku boso ku ta pagano, komo ku mi ta apòstel di e paganonan, mi ta gloria den mi ministerio, ku di algun manera mi por hasi mi kompatriotanan bira yalurs i salba algun di nan, pasobra si nan rechasá. Si nan rechaso ta e rekonsiliashon di mundu, kiko nan aseptashon lo ta sino bida for di e mortonan? Versíkulo dies kuater Versíkulo dies kuater Ku di algun manera mi por hasi mi kompatriotanan bira yaluurs i salba algun di nan. Pablo mester a bai na e estritan di Reino di Norte. Esei tabata su ministerio. Mester pa lanta nan, pasobra nan no tabata hasi e man, sigui e mandamentunan. Nos bai den e buki di Un Makabeonan sinku, versíkulo sikuenta i tres te ku sikuenta i seis. So ora bo wak bo Beibel, bo Beibel ta konsistí di sesenta i seis buki. Pero e Beibel original, des ku nos tambe ta usa, Este e Bijbel di King James fei mil seishent di esun, et un Bijbel completo. E ta consisti di ochenta buki. Pero e catolico y e protestantenan a saca djes cuater di nan afo, cu ta e Apocrypha. Dus e den e djes cuater buki cu nan a saca afo, anto e den tin e sclabitud di e Griego. Dus e ysi nan tambe bay den sclabitud di e Griegonan. Pero den bo Bijbel cu bo tin na casa ei, den se Science bukinan, nan no ta para. Nos ta bai buki di uh, un Macabeo, es un Macabeo 5, versículo 53. Texto 56. E ta bisa, Tempu Hudas i Yonatan tabata na Gilead, i nan ruman Simon tabata na Gilea, dilanti di Tolemeas, Yosef, Yudi, Zakarias i Azarias, tur dos komandante di ehérsito, a tende di nan hazañanan i akshonnan den kombate. Nan a bisa otro Laga nos tambe buska fama dor di bai bringa kontra e paganonan rondó di nos. Pues, nan a tende koe, nan a sinti algu manera un spiritu malu a bini riba nan. Pues, es e yalursijd ei. Pues, nan un yalurs, nan a bira yalurs, anto nan tambe kier hasi loke e otronan a hasi. Nan por a bis'é. 1 Makabenan 5 versíkulo 56. Jozef, uh, Jozef, yu di Zakarias i Azarias, tu dos komandante di ehérsito, a tende di nan hazañanan i akshonnan den kombate. Nan a bisa otro, laga nos tambe buska fama dor di bai bringa kontra e paganonan rondó di nos. Nan a reuní nan ehérsito i a sali bai Yam, uh, Yamnia. For di den e siudat, Gorgias i su sòldatnan a lansa un atake i a kuminsá bringa kontra nan. Nan a deratá Yosef i Azarias i a pèrsiguí nan te na frontera di Huda. E dia ei e ersitonan a pèrdè mas o ménos dos mil sòldá. Awor, dus pakiko personanan kier a saka uh nan mes nòmber? Nan a hasi nada segun Dios. Dus, un spiritu di yalus a kai riba nan. Dus, so nan kier a hasi loke nan mes ta ke. Nada segun Dios. Versíkulo 61 E ta bisa, E pueblo a haña e sla duru aki pasobra Yosef i Azarías no a tene di Hudas i su rumannan. Nan kèr a hunga balente, dus di nan mes nan ta keda hasi kos. Dus, nada segun Dios, nan keda hasi loke nan ta ke i no segun Dios. Dus, Dios no gusta e koe arogansianan. Dus, Pa mi prueba esei, laga no bai den boek di 1 Samuel. 1 Samuel 2 siglo 3. En gusta nada di broma ku tudu konai. 1 Samuel 2 siglo 3. Di bisa no gaba mas ku tantu orguyo. No laga arogansia sali for di bo boka. Pasobra Señor ta un Dios di konosementu. i serka dje akshonnan ta wòrdu pisá. Pues, nada di arogansia, nada di yalurs, niun di e kosnan en usa no. Nos ta bai buki di un Samuel dies ocho versíkulo shete pa mustra un otro ehèmpel, un otro ehèmpel ku ora bon pa nos komoné nos mes, pa nos komoné nos pasado, nos tin ku wak nos mes antepasadonan, kiko nos a hasi pa siña di nos fayonan. Es un Samuel dies ocho versikulo shete te ku dies dos. Un Samuel dies ocho versikulo shete ta bisa i e muhénan tabata kanta segun Unan tabata toka i tabata bisa, Saul a mata su milnan i David su dies milnan. Ora, ora Saul a tene coran aki des, eh, des o manera e hende a bisa, el a bira yalurs. En por a, en por a wante cu aki. Des, ora e spiritu malu a bini riba Saul, e spiritu di yalurs. Versiculo ocho. E ora ei Saul a rabia mashá, pasobra e palabranan aki a desagrad'é, i el a bisa na David, Nan a atribuí dies mil nan, ma na mi nan a atribuí milnan. Ta e reino so falta awor pa e haña? Pues awor e ta mira David komo rival. Pues manera indiká awor ei, pues ora bo ta yaluurs, tambe bo ta mira otro komo rival. Pues uh, nos a sigui, versíkulo nuebe. I for di e dia ei Sòl tabata wak David ku deskonfiansa. Awor a sosodé ku su mani se un spiritu malu for di Dios a poderá di Saul, i e tabata komportá su mes den kas manera hende razu, miéntras ku David tabata toka arpa ku su man manera kustumber i Saul tabatin un lansa den su man. Versíkulo diesdos, Awor Saul tabatin miedu di David, pasobra Señor tabata kuné, ma el a bai for di Saul. Pues, e Pero bon, um, Dios no ta, eh, no ta bai camino tin malo. Dus uh, Dios siempre tabata ku Saul, después David a bini um, pa sigi tuma over. Pero espíritu malo a bin riba des di jaloers, a bin riba Saul, anto sine espíritu a pasa over pa bai pa David. manera tabata destiná pa pasa. Pues, uh, kora, e, e Spiritu di Dios no ta hasi nada ku tin, e no ta tin nada te ber ku nada ku ta malu. Tur kos por prohibé koi segun Skritura. Laga nos bai den Buki di Sabiduria 1, versíkulo 3. Buki di Sabiduria tambe den e buki di um, Bijbel Corriente. Buki di Sabiduria 1, versíkulo 3. Ta bisa, Pensamentunan robes ta tene hende leu for di Dios, i Dios ta tapa boka di esnan ku ta balotá poder di Dios. Versíkulo kuater, Sabiduria no ta drenta den un alma maligno, e no ta biba den un kurpa mará na piká. Sabiduria ta un spiritu santu di Dios ku ta siña hende loke ta bon. Pa hende ku dos kara e ta huí pa pensanan pensamentunan bobo e ta bira lomba, i ora maldat presentá, sabiduria ta sinti su mes strobá. Si no ta keda no, bo sabi esei, e Spiritu di Dios el a sali bai for dje. Dus e no a keda kuné. Dus nos studianan ku ta tin e spiritu jalurs ei, ku ta hasi jalurs. E kos ei ta nada di Dios no, nèt nèt nada di Dios. As bo bai den buki di Sirach. Sirach tres, versíkulo binti kuater. E ta bisa, Hopi a bruha dor di nan mes pensamentu, spekulashonnan peligroso a pone nan trompiká. Des, ki otro rumannan a hasi? Nan nan ta grada si cosnan di nan mes. Des en vez di ah, sigui loke Dios a des hasi loke Dios ke. No, nan ta bai sigui ta hasi nan mes pasion. Pero aki Bijbel ta bisa ki nan, Sirach 3, 24, hopi a bruha dor di nan mes pensamentunan. Speculacionnan peligroso a pone nan trompeca. Des eh, asina bo mes ta pre- eh, trompeca riba bo mes con nan. Nos bai de boek di Salmo 75, versículo 6 te ku 7. Ora bo di hasi lo ke Dios a a bisao pa hasi, dus no bo mes manera nan. Ja eigenlijk uh, bo bai den uh, so bai leer den Proverbio 3, versículo 5. Ele bisa confia den Señor con henter bo corazón y no depender riba bo mes comportamento. Den tur bo kamindanan rekonosé E, i E lo dirigí bo berehanan. No sea sabí den bo mes bista, teme Señor i apartá bo mes for di maldat. Dus, esaki bo tin di hasi. Dus, no hasi loke bo mes ke, loke abo ta kere di bo, no. Bo tin ku um, confia den Señor cu entero bo corazón. Es él lo que bo, bo, bo paso na. No abo que bo paso na, pero eh. A veces, ora vai en Salmos 5, versículo 6. Aquí te dice, ¿no? Salmos 76, 5, versículo 6, tipo 7. Dice, sobre alzamento, no está bien. ni di pariba, ni di pabou, ni di desierto, ma Dios ta hues, e ta umiá esun i ta halsa e otro. Dus, el a e ta umiá esun, e ta halsa e otro. Dus, ke pasa? Saul a wòrdu umiá i el a halsa David. So, David ta bai eredá, es ta bai karga e reino di Israel kompletu, tur e diesdos tribunan. Despues el a parti. Nos bai den book di Sirach, bini seis, versículo sinku. Book di Sirach, bini seis, versículo sinku. E ta bisa, tin tres kos ku mi tin miedu di dje, pero prinsipalmente pa esun di kuater mi ta morto spantá. Des, esun promé, redashi, e salsidó di redu, bòmbòshi, kalumnia, Tur tres ta pió ku morto. Pero e kos di mas tristu ta un muhé ku ta yaluurs riba konkubina di su esposo. Des muhé ku ta yaluurs riba otro muhé. Des des hende ora ta nan ta yaluurs riba otro hende. Den tur e kuater kosnan aki, mala lenga ta hunga un ròl. Des mala lenga ta hunga un ròl den e kos aki. Des e spiritu di yaluurs ta kai riba hòmber i muhé.

ta engañoso, i bunitesa ta banidat. Dus, no bai stens riba bo bunitesa. Tin hende nan sa ku nan supuestamente bunita, anto nan ta usa esei, pero e ta banidat. Ma un muhé ku ta teme e señor, esei lo wòrdu elogiá. Dus, e si lo wòrdu kagá i sa na altu. Dus, tin ta konfia riba nan bunitesa, esun ku ta teme Dios no ta hasi malu òf ta yalurs. Des, ete i pa bo, i ta sigui e mandamentunan. Des, ete esun ku ta wòrdu, manera e Skritura mes mes ta bisa, esei lo wòrdu elogiá. E otronan no. Nos bai den buki di Éxodo binti, versíkulo dishete. Ta un mandamento e ta, no? Un mandamento e ta ku bo ta kibra si bo ta bes hasi ko yalurs. Éxodo binti, versíkulo djishete. E ta bisa, No kudishá kas di bo próhimo, no kudishá e sposa di bo próhimo. Des, ora bo hasi konai, no bo tin rabia riba bo próhimo. Des, ora bo tin rabia riba bo próhimo, des, ya awor akí e Skritura mes ta bisa, Des ora bo odia bo próhimo, también con cu bo mat'é. Des asina e Escritura mes ta bisa. Un tin hende kere cu, ey, bo tin un uso un algo pa bo mata un hende, pa asina bo tin ba ba mat'é, pero wak e Escru- Escritura mes ta splica bo. Un Juan tres, versículo un. Di sinku, Ken ku odia su ruman ta un matadó. I boso sa ku ningun matadó no tin bida eterno ta permanesé den dje. Pues, ora bo odia bo ruman, ta mi ku bo mat'é. Pues, wak e ta bisa ki nan? Un Juan tres, verso di sinku, Ken ku odia su ruman ta un matadó. I boso sa ku ningun matadó no tin bida eterno. ta permanesé den dje. Pues, bo tin tuma tur ku naki na serio. No ta por nada nan ta pone ku naki òf bisa ku naki òf. Paso, kòrda bon, e Beibel a wòrdu skirbí pa nos instrukshon. Esta bai di buki di un Timoteo sinku versíkulo dies tres. Un Timoteo sinku versíkulo dies tres. Siglo di sinku. Un Timoteo sinku, siglo di tres. Ta bisa, i na mes tempu nan ta bai rònt di kas pa kas i ta siña kana por nada. I no solamente kana por nada, ma tambe nan ta siña hasi redu i mete den asuntu di otro hende, papiando kosnan ku no ta kumbiní. Pues esei ta e atributonan di hende ku ta hasiendo nada. Pues nan ta hasiendo nada pa pues si bo ta sigui e mandamentunan pues komo hende muhé pues bo tin ku hasi algu, hasi algu pa bo hendenan pues hòmber òf hende hòmber òf hende muhé tin ku hasi algu pa bo pa bo pueblo. Pues I no ta siguiendo e mandamentunan, dus nan ta sobra hopi tempu pa hasi malu i ta haña un spiritu di yalus riba nan. Dus, esei ta pasa ora bo ta hasiendo nada. Dus, kontinua di hasi, dus bo ta bai buska kos pa hasi, anto hopi bia ta malu si bo ta sigui e mandamentunan. Versikulo dies kuater. P'esei, mi kier pa e biudanan mas hóben kasa, haña yu, perkurá pa nan kas, i no desperkurá pa nan kas, i no duna e enemigu okashon pa papia malu di nan. Pues, sigui e mandamentunan, keda hasi bon, hasi kos pa bo pueblo, pa bo nashon bira mas mihó. Ora bo kasa, bo ta haña ya mas kos di hasi, no? Versíkulo dies i sinku. Pasobra ya kaba algun a bira bai pa sigui tras di Satanas. Des, si bo ta um, obra segun spiritu, lo bo, uh, lo bo bai obra. Des, si bo um, ta obra den spiritu, kos lo bai bo bon. Des, si bo ta obra den karni, kos ta bai malu pa bo yori. Des, e ora ei, spiritu um, Malo ta cay riba bo, manera e spiritu jaloers. Dus ora bo ta obra den carne. Dus ora bo obra den spiritu, dus men sa kita e spiritu, spiritu ta sigui e mandamentunan. Dus. Nós vai book de Hebreu na 3 fico 5. Hebreu na 3 fico 5. Dus si bota um, ya lurs, bote coi riba bo, e nota di Dios. Ora un spiritu malu poderá di bo. Entonces, de ora bota no ta sigui mandamento nan, e ora bota laga e Satanas hanya chance de ta den bo. E tu poco ta para den uh, Galatio nan 5 versículo 22, 23 ta bire bo bo. Entonces, al sebo, no me se laga e porta abrir pa con ay pasa.

Galatianan sinku, versíkulo diesnuebe te ku bintiun. Si ta tur e malnan ku lo pasa riba bo, si bo ta obra den karni. Si bo ta obra den spiritu, ta versíkulo bintidos te ku bintisinku. Esta besey, ora bo ta bezig hasi nada, ora bo no sigui e mandamentunan, bo ta laga Satanas bin riba bo. Nos bai buki di Hebreonan dje stres siklo sinku. Hebreonan dje stres siklo sinku. Des tur kos ku bo tin awor kaba, dus ah, no bai no bai buska pa ta yalus riba otro hende pa tin tambe men kos kuné. Hebreenos 3 versículo 5. Esa bisa, laga boso carácter ta liber di amor pa placa y sea contento cu loke boso tin, pasobra e mes a bisa, Nunca lo mi no a bandonabo y nunca lo mi no lagabo desampará. Dus, laga boso karakter ta liber di amor pa plaka i sea kontentu ku loke boso tin. Dus, loke bo tin, sea kontentu kuné. Sa bai den buki di Revelashon tres versíkulo dies. Revelashon tres versíkulo dies. E ta bisa, Pasobra bo a warda mi mandamentu pa perseverá, ami tambe lo warda bo. di e ora di prueba ku lo bin riba henter mundu, pa pone esnan ku ta biba riba tera na prueba. Mi ta bin pronto, tene firme na loke bo tin, pa ni un hende no kita bo korona. Dus, loke bo tin, tene firme na dje, no laga e bai, Sigui waramente e mandamentunan, no kita fe dje rute no, pasobra e prueba ta bin pa kita bo fe dje kaminda, pero bo tin ku kòrda keda tene duru na loke bo tin. Pues si ta importante pa sa, so kòrda bon e henter e Beibel manera ta skibi den Romanonan chesinku, versikulo kuater. Hermano di sin kuater, eh, wacht a bisa. E ta importante bo como de ta mi casi lese basta bia. Pero tin ku Deuteronomio 5 versículo 4 pa sobra Tur loke a wòrdu skirbí promé ayá, ta sentido e Beibel akí a wòrdu skirbí fo'i promé ayá, mester mas ku dos dos mil aña pasá. Dus pasobra tur loke a wòrdu skirbí promé ayá a wòrdu skirbí pa nos instrukshon. Es pa e instrukshon pa e israelitanan, esun mesmete arubiano, yugo salboneyano, haitiano, dominikano, dus pa nos el a wòrdu skirbí, no p'e otro nashonnan. Dus, Pasobra bra tur loke a wòrdu skirbí promé ayá a wòrdu skirbí pa nos instrushon, pa dor di perseveransha i e enkurashamentu di Skrituranan nos por tin speransa. Esaki, esaki, e Beibel aki ta duna nos speransa. Nos tin keda leu fei loke ta malu. Nos keda den loke ta bon. Nos a sakta loke ta keda tres awe, e spiritu di yalurs no ta di Dios. Dus si bo tin e koi riba bo, wak pa bo kit'e, paso e koi ta kita tur kos bon ku bo tin, e ta e ta for bon. E Spiritu di Dios ta kita fo'i bo ora bo tin e koi riba bo. Pues e no ta keda cerca bo no. Ora mal bo presenta e ta hui. Pues uh, manera acabe lesa mes. Pues uh, nos di Israel uni den Cristo, nos tin dos numero que mi abo drenta den contacto nos, ta plus 31 684-050970 of plus 31 685 64 2250. Y nos tin website camina bo uh, bak uh, mas nos topic na también. Dus ta www.israelunite.org. Dus www.israelunite.org. Dus um, nos situado in Rotterdam. Si bo drente in contact con nos, din e dos nummer ma indica ori. Dus uh, Spero cu e clase a cay na bo agrado. Si bo tin cualquier pregunta, pone na e chat, anto nos ta respondé tur cos segun scritura. Dus, nos bisa shalom, Dios Altísimo den Cristo bendiciona bosan, feliz anochi, feliz tardi.